чай иһэ олорон киһим дьэ атта арҕах буллум диэтэ төбө көстүбүтүгэр кулгааҕа манан олохтоох диэн бараммын ытан саайдым «Акаа ыты сиэтэ!» диэн онтон дьэ мин ытаарыбын кыраһатыыбын даҕаны ол ыт маҥхаҥныыр ону ыты ытаҥга виһиибин карабиҥҥын быраах үрдүнэн буоллаҕына маҕаны холбоойут үрдүнэн дьөлөҕөһүнэн маннык Күөх буруо унаарыс гыммыта Арай биирдэ тыалы ыһырыттыбыт мин уонна мин өрүнээччим улахан доҕорум билигин хомойуох иһин биһигини кытта суох Дима буоламмыт тыалы эртибит. Биирдэ арай мин түөрт хаҕана эрдэ оҕус кэллим избушкабытыгар. Кэлбитим киһим ата уже турар, кэлбитэ ырааппыт курдук. Дьиэҕэ киирдим, киһим арай дьэ олорор. Аҥарбат, иҥэрбэт, онтон дьэ чачайдаа диэтэ. Бэлэм һылаас дьиэҕэ кэлэммин хата үөрэн көтөн чай иһэ олорон киһим дьэ эттэ: «Дьөгүөр, оргох буллум» диэтэ. «Тууй, ол иччилээх дуо?» диэн ыйыттым. «Эһэ, баар» диэтэ. «Суолдьут диэн ыттаах этэ, Дима. Вот, улахан. Баҕайыгыт туох тунаһа киисчит, уһуойдаах ит этэ. Ол ханна диэн буолла? Сөп, оннук үрүйэҕэ диэн буолла. Сөп, дьэ бээ, оттон ото хассын барарга буоллаҕа диэн. Дьэ тэринии оҥостуо бөҕө буолла. Быһах сытыыланыыта, сүгэх ытыыланыыта, дьэ карабиммыт буулдьатын төбөтүн аалааһын иҥин диэн да буолла. Оҥостуу бөҕө да. Таҥас да туран бардыбыт. Экспансивка оҥоробут. А экспансивка оҥоробут били охсуута күүстээх буоллун диэн. Хоптугур бу жабаллагана курдургу таҥайы уонна разок туруга ди. Очонол кылың тахсан бэйам баттыа ди. Кутталлах. Кутталлах кыл. Күүһэ ден ынырык буоллаға ди. Дьэ, баран истибит, баран истэхпитинэ арай чугаһаан, хайа, чугаһаатыбыт да диэм диэбитэ, «О, чугаһаан өрөбүт» диэтэ. Инньэ диэтин кытта иннибит эр ыттарбыт өлөн тоҕо бардылар. Бакый, үрдүлэр дьэ таһааран куоттарар буоллулар. Диэн баран аттарбытын тиҥилэхтээн кэбистибит. Тиҥилэхтээн тиийэммит дьэ хыр үрдүгэр, там ыраан ба, мыраан үрдүгэр ойутан тахпыппыт, ыттарбыт тииҥир өтүрэллэр эбит. Туу, сиргэ иллээтибит. Онтубут ити мураан тэллэҕэр аллараа баар эбит. Арҕах ычыкын быыһыгар. Онно киирэммит табарбыта булуо диэн дэ чугаһаан бараммыт аппытыттан түһэн хоммутун устан дьэ үгэбитин курбутугар кыбынан быһахпытын бэлэмнээн хаабытын тутан быабытын тутан дьэ үөмэн кэллибит. Уолдьут киирэн арай онно айаҕар үрэ турар эбит арай. Онно кыараҕас соҕус маннык хара дьөлөҕөс көстөр. Онно ол суолдьут киирэн аҥаара кэннэ быган турар. Онно мин ытым тиийэн эмиэ үрсэ турар. Уолум баран ол били дьөлөҕөһө бүөлэ быдьанан турар бу суолдьутунан. Дэ чугаһаан кэллибит хайдах гыныах баайбытый? Дэн хиэрдийэ быстыбыт. Онтон иһиттем олоҕуна арай этиҥ сир ньиргиэрин курдук ньирилээтэ. Били хаҥарда били кыылбыт. Баар эбит диэн буолла. Уук, дьэ онтон буоллаҕына били мин ытым эмиэ киирэ сатыыр арҕах үөлэһигэр. Анараа ыт буоллаҕына бүөлээн турар онтон охсуһуу буолла. Охсустулар бэйэ-бэйэлэрин кытта. Уук, дьэ араарыаххыай диэн дьэ ыттарбытын кутуруктарыттан тардаммыт нэһиилэ араардыбыт. Дьэ, ыксал-бохсол бөҕө да. Онтон мин ыппын ылан баайаҥа бистим. Мэһэйдэһиһидэ. Онтон ол биир ыт суолдьут буоллаҕына, дьэ, дьөлөҕөскө киирэ сатыы үрдүүр буола турар. Онтон мас быгаммыт үөлэспитигэр уган баран олуйдубут уонна быаннан титириккэ баайаҥа бистибит. Дьэ, манан ча, оччо-бачча түргэнник тахха оххубат ини диэн буолла. Онтон Мин балаҕана Димаҕа эттим, эн бу ойоҕоһуттан туран маны үөлэһэ манаан тур диэтим. Аалах, карабиннах. Онтон бэйэм буоллаҕына ойоҕоһуттан киирэммин маннык хотоол оҕус сир көстөрүнэн, сүгэбинэн дьөл-дьөллүм. Онтон дьөл дьөлүннэ дьылдыга маайытык. Ол дьөллүбүтүгэр арай от күөх харах көһүннэ маннык. Аа Өтө түү көстөр бастаан маннык улахан түү, бороҥ түү, хараҥа бороҥ түү. Уонна ол кэнниттэн от күөх харахтаах маннык төбө көһүннэ. Аны ыттар үрдүбүт буолаллар, айдаан-майдаан бөҕө. Ону киһибэр үөгүлүбүн. Өкөө, маттыбыт өссө оҕолоох эбит. Эп, дьэ онтон ытыахха диэн буолла. Мин арабыымынан ол төбө көстүбүтүгэр кулгааҕым анам олохтоох диэн бараммын ытан саайдым. Оол утааппын кытта били Дима ыта уолдьут арҕах иһигэр дьылыскын аалла. Оо уонна ону кытта киһи куйахата күүрэр Часкыйыы, Харылааһын, таҕыс. Тоҕо бардаҕыт? Харылаан. Онтон били үөлэспинэн көрбүтүм, били хара түү көстөр уонна ол анныгар маҕан көстөр. Ыкаа, ыты сиэтэ диэн хаһыытыыбын. Дима, онтум көрбүтүм, Дима марай ытын кутуругуттан тардан турар эбит аҥаар илиитинэн. Аҥаар илиитигэр баламаннык хоробуунун үйэҕэ тутан турар. противовес курдук уонна илиитинэн тарда турар. Дима буоллаҕына ааттаах-күүстээх киһи этэ. Бастардыһык этэ кини биллэр. Арай кутургуттан тарда турар эбит. Ото били кыыл бу буоллаҕына ыппытын иһин диэки соһаатыр. Арҕаҕа иһин диэки. Онтон дьэ мин ытаарыбын кураатыыбын даҕаны ол ытман хаҥныыр, ону ытыы таҥга виһиһибин, то хайдах паҕайыный диэн дьэ маннык туохтуу турдахпына арай киһим хаһыытыыр. Анараа били биир ыппыт үрүүкэтэ дьикти, биир ыппыт буолаана тохтоло суох биир кэм часкый да часкый киһи куйах ото күүрүөх. Вот. Онтон буолаана Дима хаһыытаата: «Оо ылан эрэр, ылан эрэр!» диэн. Аны буоллаҕына аа Били кыайан били ытарбын булбакка киһибэр хаһыытыыбын ба. Карабиҥҥын быраах, иккилиигинэн тарт! диэн хаһыытаатым. Ара киһим иккилиитинэн да тардан эрэрбит кэдэйэ-кэдэйэ. Оо дьэ ыарахан тардыһыы буола да баарда. Онтон биир түгэҥҥэ били кыылым төбөтө көһүннэ эмиэ. А, ону кулгааҕым онон баар диэн барабын тардаҥаастым харабыыммын. Элбэрээгин. Оу, онтон көрбүтүм, хараҕым кырыытынан көрбүтүм, Димам тиэрэ таһыллан эрэр. Үрдүнэн боллоҕунан маҕаныт ухамаайыт үрдүнэн антан ыкпаран түстэ. Тиэрэгэнэн түстэ Дима, а ыта ойон турда даҕаны төптөрү арҕаҕа иһигэр дьылыс гына аҕалла. Һуу, дьэ да бу бу ыттаҕын дии санаатым ээ. Онтон дьөлөҕөйүнэн көрө сатыыбын. Отом арай утум киирэн уже тиниктээн киирэн барда. Тиниктиир. Туохтааны кырдьыгынааһын иҥин уох. Уонна арбадаҕаны дьөлөҕөһүнэн маннык күөх буруо унаарыс гыммыта. Ата күөх буруо унаарыс гыммыпалаана улаата били кыылбыт дууһата көтөн тахсыбыта эбит диэн таайдым. Дьөлөҕөскө холобур кииһиттахха өллөҕүнэ эмиэ ньыгынааччы. Ол дьөлөҕөс иһиттэн күөх буруо маннык унаарыйан тахааччы. Ити дууһата көтөр диэн ааттыыллар. Былыргы оҕонньоттор инньэ дииллэр этэ. Вот. Онон инньэ гынан дьэ бултаан кэбистибит. Онтон дьэ хайахпытый? Эдэр киһи Дима киирэр буолла. Ону мас бэлэмнээн баран, быа бэлэмнээн баран тууган кэҥэттибит дьөлөҕөһүн уонна ыппытын таһааран баран Дима нэһиилэ ыһыылан киирэн баайда уонна таттыбыт. Дьэ икки уолан тардан-тардан соһон таһаардыбыт. Онтубут дьоҕус соҕус эдэр тыһы эһээбит. Ол иһин билитэ эбэтэ кыраһа оҕус эбит, ону мин мантыбыта суох улаах эбит диэм. Онтон көрбүппүт оҕотох эбит. Вот. Оннук ол итинник дьэ тардыһыылаахтык бултаан турабыт дии балыын биир тыатаахыны.